Bueno televidente, nos tabek den mora bon dia awe riba chabierne 30 di augustus. Nos ta clausurando sima nummer 35. Ando después di un segmento sumamente dinámico e interesante cu Joanne, cu nos invitado na nos ta pasa mas ora pa otro invitado na cu nos tin awe meinta presente. Nos tin Olga. ku ta un nutrishonista integrativo. Mi tene korekto? Ok, tu termino nobo pa mi, mi ke sa mas di John Reese aki i Aisa Henriquez, ku ta un persona ku a eksperensiá un di e programanan di Olga ku ta e pa duna su eksperensia i su testimonio. Bon bini, morro bon dia. Danki. Kontentu ku bo t'ei. Nos ta ban kombersá riba Kiko Turneiso. Kota nos. Bueno, primeramente ami ke sa kiko ta un nutrishonista integrativo? Si. Un nutrishonista integrativo ta un nutrishonista ku no ta solamente duna informashon di kuminda òf kon pa kome òf guia e persona kiko spesifik specifically nan tin ku kome pero tambe e parti di emoshonnan personal, e parti mental, e parti holístiko no den tur e pilarnan di wellness eigenlik. Paso si nos sa eigenlik kiko nos tin ku kome, nos si nos no ta konektá ku nos kurpa òf ku nos emoshonnan, nos no sa sigur ku e kuminda ei ta bai bai bon pa nos òf e ta bai yuda nos. Entonces nos mester wak henter e parti holístiko di e persona, parti mental, kon nan ta sinti, emoshonal, kon nan ta sinti, kon nan lifestyle ta, anto basá riba esei nos por bai a hasi un customization pa eigenlijk adaptá un lifestyle ku e persona por usa ku ta bon pa e. Pasobra kada persona ta diferente. Entonces e parti integrativo ei ta nos ta wak e parti holístiko. Kiko diferensha ta ku un health lifestyle coach? Pasobra den bo biografia ta papia ku bo ta e promé registrá na ministerio aki nan na gobièrnu, pero ora un health lifestyle coach ta diferente for di un consul. ta di kimen y e parti integrativo cu bo caba explica awor e? Si, dus e parti di health and lifestyle coach den e caso aki mi ta certifica, dus esey ta cu mi ta yuda e persona ban bisa tene nan man den transcurso di e momento cu mi ta yuda nan. Dus un nutricionista en general nan ta duna un papel y e persona mes tin cu bay Por base cos riba nan mes. Pero un coach, un health lifestyle coach, ta hunto cu e persona den cada paso. Tur dia nan ta papia, nan ta chat, nan ta papia cu otro. Si nan a bay supermarket nan por saca un potret, bisa, ah esaki e producto aki ta bon pa mi of no. Dus e ta echt yuda e persona pa e tin un lifestyle cu ta adecua p'e. Dus esey ta e diferencia. Enton un nutricionista integrativo nos ta bay un tiki mas diep di, ok, kico ta e. nutritional facts nan, kiko ta potassium, kiko ta magnesium, dus nos ta echt bai den partinan mas specifiek manera un nutricionista ta haci. Ke men ori, mi por wak tambe ori ke men como un, ke men e coach bo ta sigui ke hende, pero loke ku bo ta haci tambe ta ori a base di hende su bida, su lifestyle, su situacion, pero esei ta pasa ori hunto ku un dòkter tambe, ke men ban bisa por ehempel, por ehempel nos sa na Kòrsou bo tin hopi hende tin problema di corazon, di presion, di kosanan. Ke men ori bo tin par di aspekto médiko mas profundo tambe den hende su situashon, dus kon e sita bai. Dus ori bo ta traha huntu ku un dòkter? Sí, sí. Nos ta traha en kolaborashon. Dus nos tin egelik den nos programanan nos tin dòkternan ku ta partisipá huntu ku nos den nos detox programs, anto asta speshalistanan tambe. Pero mi ta traha mas en kolaborashon ku e dòkternan. Dus e persona bai e dòkter anto nan tin problemanan di salú, nan por binse ka mi ori anto ey basá riba nan resultadonan, riba nan problemanan nos por bai wak kiko eigenlijk mester kambia den nan parti mental, emoshonal, e lifestyle kon nan ta biba, kon nan ta kome, anto ora ei di esei nos ta krea un adaptashon ku ta adekua pa e persona ei spesifikamente. Olga, awor bo a menshoná den bo splikashon algun pilá ku ta sera e. Como pone mi e ciclos di wellness ki ki pilar nan ta aparte di nutricion. Si tin diferente tipo di pilar depende na cada pais nan ta wak e diferente e manera cu ami ta wak ta nos tin cu wak e parti mental e parti di cuminda e parti di nos curpa nos practices nan spiritual dus esey no ta specificamente religion pero e relacion personal cu e persona tin ku su parti spiritual. E parti di finansas, paso si bo no ta bon finansieramente bo ta bai tin strès, anto e strès tambe por kousa problemanan di salu. Partinan di relashonnan personal, anto e parti di lifestyle. Dus eseinan. Pero den sierto paisnan nan ta wak e parti sosial, e parti environmental, dus e parti holístiko. Paso nos kurpa no ta un so, nos tin hopi aspekto den nos kurpa. E kurasan e kurasan ta traka e higra, e higra ta traka e tripa, dus Sí. nos tin ku wak e parti holístiko, no un kos so. Anto Correcto. e kos hopi importante tambe pa bai bèk riba lokual Joanna puntra, hopi bia am nos tin e mindset ku nos tin un problema di salú, anto nos mester un remedi pa tapa e sintomasnan. Pero nos tin ku eigelik bai bèk, anto wak ta kiko ta e kousa, e root cause, di e problem. Oké, por ta bo ta kome hopi, pero ki bo ta komiendo? Por ta bo ta come salú anto ainda asina nos tin un bai ainda un tiki mas deep pa wak ki sort di tipo di berdura bo ta cumprando, si ta organic of no organic, si ta genetically modified. Dus nos por bai deep deep pa wak eigenlic ta kiko problemanan ta. Por ta e higra no ta trahando bi bon, por ta bo ta bebendo muchu coffee anto e coffee ta overbelast e higra anto pesey e ora e problemanan di cholesterol ta bini. Dus nos ta bai hopi mas deep den aspecto ey pa traha un teoria cu e doctor locual e doctor a diagnostica anto riba e wak ta kiko ta e root cause of the problem hunto ku e parti emoshonal. Pasobra por ta nan ta usando e produkto ei pasobra nan ta strèst. Entonces nos tin bai wak atendé e ori e strès. Dus nos tin bai wak hopi mas diep den tur e aspektonan aki pa yuda e persona. Dus èigelik bo ta wak kico ora ku wende sali for di por ehèmpel su dòkter ke tin pa bisa un sierto problema òf e tin sierto algu enton ku nan ta bisa ya bo tin ku adaptá e manera ku bo ta biba enton e ori i nan wende manera abo ta come in play pero cu hunto cu e dokter bo ta bo ta bo ta ban un weg riba ban busca e e un de cos ta sinta awo den e cuadro aki ora cu bo ta papial mi ta pasa door di bo biografia tambe pasobra bo ta mira cu bo a haci hopi um bo no ta coach solamente riba E partinan asina aki, pero bo sa aki men ta diferente tipo di hende of clientenan bo sa yuda di deportista pa bo sa aki men den e cuadro aki tambe bo ta yuda hende ba peso of abo ta mi detox ta bisa nos tin Aiza tambe hunto cu nos kico e programa ey ta encera. Sí, dus e parti di a yuda e persona nos tin ku bai wak ta kiko e persona ke. No ta semper si nan ke ba di peso, hopi hende ke ba di peso esei ta un resultado ku ta bini despues di a tuma e akshonnan nesesario ku nos mester pa nos sinti nos mes bon, anto esei ta bin as a result en bes di mi ke ba di peso entonces esei so ta e meta, e kos. Dus nos tin ku bai wak, oke, kiko ta eigelik kon bo ke sinti, kiko bo ke logra den bo bida? Anto As a result ora nos tin weight loss. Pero tin hende beivorbel no ke baha, anto nan ta bon ku nan pesa òf nan ke haña mas múskulo, nan ke bai pa un Olympic competition. Anto rei tambe ora nos ta wak oke kon nos por mantené e peso bon pero ku lokual nos ta bisa agregá den e kurpa, ta algu ku por sustené e kurpa pa e por create e muscles nan no dus esta e hopi importante tur hopi hende tende detox nan ta pensa ah ta diet mi por come nada to ai sa mes tambe por conta bosan cu kiko ela tende ora la bisa ah no a tende Olga no ta laga mi come nada hende nan ta pensa asina pero no ta asina eigenlijk pasobra prome cu nada. Un dieta no ta meskos ku un detox. Anto ami mes por bisa den mi mes eksperiensia, anto p'esei mi ta hasiendo e trabou aki paso mi a bini di un background ku mi a sufri hopi, ku mi ta tin hopi sobrepeso hopi aña, mi ta tin un adikshon di suku hopi pisá, depreshon. Anto mas di tur sort di diet ku bo a pensa anto ya bo a ba, pero bo a yena bek despues. Anto mi ta tin hamber, mi ta sufri, mi no por kome nada. Esei ta e mindset ku bo tin. Pero ora nos a switch pa. Oke kiko mi por agregá den mi den mi lifestyle? Ke mi por kome ku ta duna mi e energia, e focus pa mi por ori skohe e kumindanan ku ta sigui duna mi e energia ei? Anto esei nos ta siña den e detox. Den e detox nos tin un balanse entre complex carbohydrates, dus ko karbohidratonan balansá ku ta healthy, proteinanan anto goeie vèttenan, dus healthy fats. Anto den e transkurso ei ku nos hasi e ratio ei den manera ei ku ta balansá And at the same time nos ta make sure ku nos ta mata parasites, so no bibia nos hopi hende tin parasite load, dus no ta bichi so pero por ta virus, bacteria ne por ta schimel. Tur esaki nan por causa e persona haña mas hamber den nos curpa. Nos ta natural den nos flora cu fauna nos tin good bacteria en bad bacteria. Dus ora e level di e bad ones nan subi bichi nan tin bia As casi ochenta por ciento di bichi nos no sa mes, nos ta ni mira, pero ta den nos curpa. Ora e nivel na aki subi door di e junk foods, door di e quimiconan den nos shampoo, den nos habon. Tin hopi quimico den nos ambiente cu por causa pa nan subi pasobra nan ta create un layer, un biofilm eigenlijk, pa protect nan pa nos against nos immune system. Dus ora nos hasi un detox cu ta. balanseá ku nos no ta sufri pasobra nos ta bisa agregá e kumindanan ku ta duna nos nutrishon i al mismo tempu nos ta mata e pèrasitnan e ora e hamber por ba, e ora e ansiedat por ba, e ora nos por sinti nos mes mas mió, mas fokus, anto ri nos por ta na un momentu mas kla pa nos por skohe e e choicesnan ku nos mester hasi. Mas reseptivo pa e kosnan saludabel. Pero e ora ei nos tin ku pensa ku e detox ta na kada hende pasobra si nos ta papia di e nivel ei, kibo sa bo ta hasi? Bo ta. Via di testnan bo ta midi via di wene su sanger of algu kiko su situacion medico ta prome basa ariba e loke bo ta papia di desbalance ento yari pa bo sa kiko mester done den detox of ta un un bon plan of con ta tra. Si nos ta ofrece tur dos nos tin mane lo cual AISAS esta un private three months program cu echt nos ta bay verdip nos mes wak tur e testnan antora ADNA nan yari nos por duna nan un guia kiko nan por haci. Of nos tin un programa den un group setting cu ta eigenlijk un international program e ta nos tin nan rond hunto ta dumi. Anto den e group setting ey semper nos ta avisa bo sa pa nan check cu nan doctor prome cu nan por haci e programa pero e bon ta cu e persona mes por scoge nan strategy, nan estrategia con nan ke haci detox. Nos tin diferente nivel como por haci e nos tin diferente ranking. A si bo ke hasiel e hopi mas fuerte pasobra bo ta avansa kaba bo por hasie of si no bo ta hasiel un tiki mas leve depende kon bo ke hasie pero kada persona tin e e choice pa nan kies lokual nan kie nos tin nos plataforma nos ta hasiel completamente online nos tin asistencia na papiamento na spañol tambe na cualkier idioma dus nos tin e plataforma online ku nos tin con user name con password en adelante treinta den e plataforma nos tin casi mas di dos shen setenta receta Nos tin diferente meal plans, diferente videos, esei ta un parti di e detox. Huntu ku esei nan ta haña live zoom video calls, pasobra nos ta rònt mundu, nos ta internashonal. Dus den e parti di e zoom calls nan ta siña e parti di e health and lifestyle coaching. Dus kon pa lesa labels, kon pa nan a fòrdip nan mes, kon pa nan pensa diferente, kon pa nan focus nan emoshonnan. Huntu ku esei tambe nos tin un group chat. Dus e siete personanan ta den e group package, e hora nan ta participa den e group chat, nos tur ta motiva otro, nos tin dokternan ta participa, specialistanan tambe, dus nos ta, tur nos tin un comunidad hopi bunita cu nos ta participa, pero si tin un hende manera aysla cu ta haci ele mas priva, anto nos ta bay mas verdiep kico e mester precies, kico ta bon p'e, of nos ta manera ok ban purba esaki, e sese no a bay bon, ok kico otro nos por haci, nos ta keda adapta, adapta, customisa te ora que por haya e manera cu por. yega p'e ke ta kòp bon p'e. Aisa, bo tambe ta e presente komo kliente di di Olga. Kiko pa abo tabata e impakto di ta kliente? Abo a hasi un detox tò ku Olga. Kiko tabata e impakto òf e benefisionan ku abo a tuma nota riba bo mes dor di partisipá? Oke, den ami djis kuminsando kuminsamentu, mi no a hasi e detox so, mi a hasi dus e programa privá tambe. Anto. Mi no, mi a bai hasi esei pasobra mi ta tin problema basta serio ku mi preshon, ku tabata birando un problema hopi grandi laga nos bisa di salú. Anto a riba un momentu ku mi a tende olga, olga, olga, mi a bai esei ka olga. Anto kiko e efekto ta ta pa mi? E resultado ta ta un kambio total den mi situashon di salú. Mi preshon a baha hopi lia despues ku mi a kuminsá ku olga, mi preshon a stabilisá, ounke ku ya mi tabata tin remedi. Pero remedinan no a logra den un par di luna loke mi a logra den dos siman, Seca Olga, pa stabilisa mi presion. Ami no ta papia di perdida di peso, pero si cu mi a laga los. Pasobra mi ta bisa e peso tabata un refleho di hopi cos cu mi ta tin wanta den mi sistema, di cosnan cu mi a come, mi a keda come pa deal cu problemanan di un manera, laga nos bisa, no salud pa mi mes. Un manera cu. no tabata kontribuí na mi bienestar. Mi tabata kome, kome, kome, kome, un kos ku tur hende ku konosé mi sa ku mi stima un chukulati. Anto, a mai yega un kaminda ku mi tabata gewonweg kome masha hopi chukulati mes pa mi deal ku strès ku mi ta tin den otro área di mi bida. Anto, einan e programa ku Olga tin, dos e programa ku ta privá den e kaso akí, a yuda mi masha hopi mes pasobra nos a bai kue tur aspekto, tur área di bida Para kiet un ratu. Anto asina e mes minó a sinta ku Olga Turbiaku por ta dun'é tur detayes, pero dor ku e tin diferente manera kuestionario ku bo por yena etsetera. Mi a hasi tur eseinan anto bo ta para ketu, ok, kiko mi tin ku kambia? Des pa mi kontestá bo pregunta, kiko resultado ta pa mi? M'a stabilisá mi preshon, mi ta sinti mi hopi mas mihó, hopi kos ku mi tabata sinti den mi kurpanan a gewoon bai. Mi a laga los di peso eksesivo, pero de e peso eksesivo ei ku mi a laga los, mi a laga los tambe di hopi kos mental i emoshonal ku ta tin mi molostiá. Anto si mi tin ku resumié, mi por bisa yori ku mi a bai bèk serka mi mes. Mi a hasi un invershon, mi a regalá mi mes un invershon den mi bienestar atraves di loke Olga ta ofresé. Anto mi haña mi mes bèk den e sentido ei. Esei ta pa mi kontestá bo pregunta. Anto, Hopi profundo. sí, sigur, den e proseso ei manera awor aki bo a pasa bo por bisa den un transformashon, mi ta sinti loke ku bo a bisa. Korekto. Di ki manera bo sa di konservá esei? Pasobra manera Olga a bisa hopi bia bo ta manera, por ehèmpel, un diet, bai yo-yo. Um, bo sa, bo a deal con cos un rato, bo ta sinti bo healthy, despues, tchup, uh, bo ta bo back aden. Bo sa cu bo ta cai back. Di ki manera e structura aki a yuda bo, bo ta sinti cu, si, dus con bo ta zorg eigenlijk pa bo no cai back den e, den e mesun cos cu a tabasca olga atrobe, enton, bo sa, tin un inverti atrobe den e wellbeing. Con e ta, un, unda e diferencia ta sinta? E diferencia ta sinta na dos cos, e ta. Fácil pa hasi ami ta haña pasobra bo tin ku sigui instrukshon. Dus den mi kas bo na mi pumiso pa bisa mi mester struktura. Olga ta provee e struktura ei dor di bisau presis tal ora hasi tal, tal i tal. Dus pa ami ta hopi fácil pa mi sigui. Dus esei ta un kos ku yora bo por kontinuelia tambe fásilmente pasobra bo no tin ku bai hasi nada muchu difísil. Dus i esei ta tai en mesora ku e echo ku ami ta bisa Um, konosementu ta poder, pasobra dor ku Olga ta provee tantu informashon, tantu riba e plataforma, den e grupo ku nos tin, um, e, e, e app group, pero tambe simplemente den e programa ku mi a hasi, um, privá kuné, ta masha hopi informashon bo ta haña. E informashon ei ta harmá bo ku konosementu ku bo sa ku sierto kosnan kon bo tin ku deal ku nan. Ya, pasobra e ora ei si bo ripará mes ku awe bo a kome un kos ku no a bai bon, bo sa kon di adaptá bèk. Pero tambe dia ku mi tin gana di duna mi mes un gusto, pasobra mi tin sierto restaurantnan ku mi ta bisa, Olga, aki nan si ta un hall pass. Aki ora mi yega, all bets are off. Bo ta bai tòg. Sí, mi ta bai, mi ta kome loke mi ta gusta, mi ta kome mi tuchi, pero ya mi sa su manisé kiko mi ta sigui hasi, mi no ta ni ta eskambial, pero mi ta sigui hasi pa mi mantené mi sistema limpi i no sigui laga nos bisa hasi kosnan ku ta nosivo pa mi sistema òf ku di un òf otro manera ta pone mi kai bèk laga nos bisa. Anto e ta e ta remarkabel pasobra meskos ku Olga mi tambe ta un hende fin mucha, mi ta chòbi, mi ta kome, mi ta mi ta mi tambe mi no mi no tabata nunka un hende di dieta pisá pero tòg semper bo ta purba di baha, despues un temporada bo ta bolbe subi. I awor aki mi ta tin un M'a laga basta peso lòs. En total kasi binti un kilo den kuater luna mas o ménos. Anto eingelik mi ta bai bin un pa dos, dos pa tres kilo dependé kiko mi kome. Dus mi no ta ganan de peso bèk. Ya. Mi ta pasobra ku a rabon mi no a bai pa pèrdè peso, m'a bai pa buska un solushon di salú, di un mihó manera di atendé ku mi kurpa i ku mi mes. Dus. e peso ku ta tin ei ma lag'é lòs. Anto pasobra no ta representá, no ta bai p'e kilonan ku ta representá, e ta bai p'e energia ku bo laga lòs. Anto esei e programa ta yuda bo tambe kuné. Es un privá mas, pero asta e detox riba su mes, di tantu informashon ku bo ta haña, e ta yuda bo hasi eskohonan hopi mas konsiente. na bo bienestar. Un transformacion mental eigenlijk. Dus wij parti di, nos para un rato keter, wij parti di cambio di lifestyle en bon mira. Si, y emocional tambe. Bo debe yen suplemento, pero si bo no tin e mind, e switch pa bo sa con bo ta atendi anterior y e no ta yuda bo cu nada, pasobra bo ta keda. Corecto. Anto e aspecto integrativo ta bini aki nan, no? Ke ta total. Pasobra bo ta wak bon parti mental, bo ta atendiendo bo parti emocional, pero fisicamente, den bo nutricion, Ora bo malnutricion no ta bo curpa su e ta nutri, ta nutri bo mente, ta nutri bo emocionnan tambe y cu bo ta atendiendo cu bo mes señor y tambe den e parti cu si bo tin bo ta haciendo e parti fisico bo ta yuda bo mes di mantene un life style cu pa bo ta positivo cu pa bo ta trece beneficio. Ay sa bo a formule hopi hopi bon. Prome cu no cera mi ke diz pa bo conta mi brevemente di. na Curaçao Wellness Shop. Sí. Anto bo tin un evento tambe na kaminda mañan to? Sí, sí korekto. Konta nos esaki. Sí, sí. Dus nos tin un Wellness Shop na Saliña ban di Larry's, na Curaçao Wellness Shop. Na unda ta? Na na Saliña ban di Larry's, na Oude Caracasbaaiweg noventa i tres. Anto e shop aki eigenlijk a lanta di mi pashon ku mi a bia binti dos aña afó. Den e transkurso di binti dos aña aki mi a Bia casi cincuenta pais siña di diferente dokter sinta den den jungle cu e e doktersnan holistico entos den tur e aspectonan aki mi a trece diferente cosnan di diferente pais cu ta suplementonan hopi special cu bo no ta haña otro caminda dus ban bisa for example un un super food cu a crece ochenta aña. Bo ta haña el a sega nos. Dus ta kosnan hopi spesial ku nos ta sigur ku nan no a usa radiation, ku nan no a usa pesticida, insecticida. Anto nos tin un kolekshon di detox products of suplementonan di detox, anto tambe kosnan natural. Dus perfumenan natural, vitamina, nos tin ya jewelry, dus diferente tipo di Sacred Jewelry. Dus nos tin mañan nos evento cu ta un cacao tea, dus un te di chuculati, cu ta un hopi mas natural ke tipo di otro tipo di chuculati nan nos papiando di dje. Pero mi ta bay duna un seminario entre dies uno pa uno, ta enteramente gratis, anto e personanan por pasa cerca nos, anto nan por ser reconoce cu mi tambe, anto rei nos por tambe haci un afspraak, mi por duna dies sinku minuut gratis un afspraak pa e persona, anto rei pa mi wak precies ta kico nan mester, anto si. E geluk ta un match no pasobra nos tin ke wak si mi por yuda nan anto a e si nan tambe ta dispuesto pa pone pa duna e trabou anto e e e tempu ku ta rekeri anto e e commitment dedikashon pa nan por kumpli dus ora e si nos ta sidi dies sinku minüt anto e si nos por ser rekonosí ku otro esei ta mañan entre dies un or pa un or na bo wèlnèsshòp si anto nan pon e informashon riba mi wèpsait olgajob. Punt com anto de ahí nan pone tur e informashon di e adrès, e eventosnan, e detox, anto e three months program. Hopi interesante. Dus uri manyan di djesun pa unu na Oude Caracas Bijweg nobenta i seis bo bisa? Nobenta i tres. Nobenta i tres. Si, banda di Leris. Banda di Leris. Dus uri bo tin ku drenta di patras asina mi ta Si, di patras, si, kaminda parker plas di Leris ta, nos ta nèt banda di nan. Nèt banda di dje, ok. Na Curaçao. Anto e rimañan tin evento di djesun pa unu, kaminda ku bo ta haña tur e produktonan tambe, bo por skucha di Olga, bo por haña un djesinku menu tambe di plan gratis di NT. Anto nuebe di sèptèmber e programa di detox bo bisa komunal ta kuminsá, right? Ke we nan por skrijf fen ainda. Sí, sí, e motivational detox program ku ta kuminsá dia nuebe di sèptèmber ta un des su nan mas importante di aña. Pasobra nos tin e Equinox ku ta yegando, dus e solo ku ta yegando riba equator, dus nos ta bai tin same amount of daylight en night time, enton nos ta bai hopi den e parti di kosmos tambe ku ta pasando den planeta, por eso ora nos tin e fenomenonan aki ku ta pasando na mundu, nos kurpa tambe ta afektá, meskos ku luna yen, luna yen e parasitonan ta un tiki mas aktiv, dus ora nos ta make sure ku nos ta detox. Prome nos tin ku sera, pero mi tin ku puntra, ta kon mi ta test si mi tin ku bo tin parasito òf nò? Ta hopi moeilijk, ta hopi moeilijk, nos por si, si, Un de kosnan ku por hasi. Sa ku e tei tei no bo a. Si, e tei sigur sigur ta. Tur hende tin neta gewoon e nivel ta subi òf ba. Pero mi ta bisa tin sèmptomasnan ku bo por bo por sa. Si bo ta hopi kansá, si bo tin dolor di barika, si bo no por ba, si bo tin hopi cravings pa suku, pa vèt, pa salu, si bo ta inflamá, si bo tin doló di kurpa, tambe ta hopi importante pa limpia. E ta tur kos? Doló. Pretigamente kualke kos ku ta problemanan ku bo no ta sinti bo mes bon e por ta òf. un problema di tóksiko òf kímiko ku ta muchu altu den bo kurpa òf un parasitic load. Anto ora nos bat tur dos, e ora e kurpa mes por bin bin regenerá. Pasobra ora nos ta baña, nos ta skei rushente tur dia. Dikon nos no ta limpia nos kurpa tur dia? Ya e sélulanan ta regenerá. Pero p'esei e bitaña ta bon tòg ku bo ta bisa anto, e ora ku men ku bo ta traha ku dòkternan tambe, pasobra di mes den kasonan si niun hende bisa, por ta shente mihó un kos, dus por ta un kos otro mas grave tambe un hende tin. Anto ya komo bo test ta wero bo sa ata bo ta atende ku bo chakra anto kaminda eigenlijk por ta ta un un malesa por ta bo sa manera ku por ta kanser òf un kos asina bo tin dus di e forma ei ta hasi el den un konhunto anto eri pa ok dus eri nuebe di sèptèmber shò nan pero mi ta kere pa abo mes haya bo informashon pa hasi bo pregunta skucha algu ta splika a base di tur su konosementu tambe anto por duna bo e guia tambe komo un Certified Health Lifestyle Coach. um, Mayan, dus we alf en één. Promé ku nos bai, mi kier a yama Aisa pa bien, ku bo transformashon ku Olga. Mi no, mi no yega di tene un hende verwoord pérdida di peso asina bonita. Verdad. Si, pa bien, anto, ya, e wari invitashon pa abo tambe mayan, pa si bo kier hasi un transformashon. Si. To mi kier a menshoná tambe, dor ku mi ta promé una registrá na GMN. Ainda SVB no ta cover nos, e ta algu den proceso, nos ta spera cu Kòrsou por logra, so ta eigenlijk un logro hopi grandi caba cu na GMN a acepta un Certified Holistic Health and Lifestyle Coach. Dus abo a haci e peticion si, pa nan si ami a controla. Okay. Si, si dus esey ta un logro hopi grandi, nos ta hopi orguyoso di esey, pero awor ki e nennan si nan ke bin ta ya un gasto propio, pero nos ta trahando, nos ta spera cu pronto SVB por cuminsa cubri nos, anto seguro nan priva tambe. Pero ta manera Aisa bisa, e ta un invershon den bo mes. Juist. Na e momentu aki. Juist. Yes. Asina mes. Un momentu keda mame, mi ta keda ketu pa awa bo papi, a manda Misa Joans no ta papia, tu mira mi keda ketu. Mes ta keda mame no osa di Misa Joans. Por lamber tin algu mas no pa ku bo ke agrega? Bueno televidente. Seli ta spiki ku nos. Danki Aisa, danki Olga, hopi interesante. Nos ta bai nos ta bai bai ku Djis, nos ta keda salu awe.